Alan paralary, orunbasarlary, awura çenli hemmesiniň atlaryna çenli, näçe pul alanlaryna çenli hemme informasiýalary berjegadir. Bul aýtjak gürrüňim Änewdäki polisiýa, ýagny Ahal welaýatynyň polisiýasy we Sarahsdaky narkoodeliň başlygy, şonuň orunbasary, şonuň näme biznes edýändigi barada aýtjak häzir. Nädip pul işleýändikleri barada. Aleýkim salam, hoş geldiňiz. Hoş geldiňiz, waleýkim salam. Waleýkim salam. Waleýkim salam, hoş geldiňiz. Gowy gowy Allaha şükür özüňiz gowumy janyňyz sagmy?

Hadi ýöredik onda. Berdi Sarasyň narkodieliň başlygy Berdi Keşa, ýanyndaky kömekçisi Serdar. Berdi Keşa lakamly Serdar bilen özüne ynanylan wezipäni hyýanatçylykly peýdalanyp, soňky awtoulaglardan münýär. Berdiniň Sarasyň oba görüner diýen obatynda daçasy bar. Üç müň sany goýny, sygry hem-de düýesi bar. Sarasyň oglanlaryny Änewideäki welaýat polisiýanyň içinde narkodiela dykyp, Şol narkoodealyň başlygy Ahmet lakamly çeçen we onuň kömekçisi töre we sülçi toýly tutulan adamlar urup, toga tutup, zažigalka basyp, adamlara pytga edýärler. Erkek hem-de aýal maşgala zülüm edip, pytga edýärler. Narkotikde biri tutulsa, oň bilen jaňlaşan kim bar bolsa, olary çagyryp, olary hem urup, ýenjip, pul alyp, bir aýyň içinde iki adamdan elli müň dollardan, birinden ýigrimi bäş müň dollardan, birinden on dokuz müň dollardan, birindenem bäş müň dollar, birindenem dört müň dollar aldylar. Sarahsda Tramadolly Gulam diýip biri tutuldy. Olam on bir müň sany tramadol bilen tutuldy. Hemmesem öýünden çykdy. On bir müň sany watandaşlar göz öňünde öti. Şondan elli müň dollar aldylar. Ýöne şonda da baska berdiler. Gulamyň agasyndan hem ýigrimi bäş müň dollar pul aldylar. Ýöne basylmady. Sebäbi para beren üçin. Myrat Türkmen diýip tanalýan şahsdan elli müň dollar para alyp, Gulam seniň adyňy beripdir diýip, pul berip, syrtyny ýapdy. Mundan dört aý öň dron uçdy Eýrandan, Sarahsa tarap we Berdi Keşe diýilýän narkodiýalyň başlygy şol drony garşy alýan Adamlary bilen tutup, olary, olaryň atlary, şo tutulan adamlaryň atlary, biri töre, ä, biri töre Saryň ogly, biri Aksana diýip prokuraturada işleýäniň ogly. Akybabul diýip tanalýanyň oglam bar şolaň içinde. Hersinden elli müň dollar para aldylar. Berdi Keşa, Serdar, Ahmet Çeçen, Toýly hem-de Töre pullary öz aralarynda bölüşdiler. Hatda bular bilen bir hereket edýän Sarahsyň awuryň başlygy Hangeldi we Rüstem awur. Hemmesem pedalle. Berdi Keşa diýilýäniň eline dolajygyny berseň, arkaýyn işleýän, narkotigi satdyrýar watandaşlar.

Waleýkim essalam. Hemmesiniň telefony bar watandaşlar. Bir-birden jaň etjek. Vatandaşlar pullary seredin o. Müňläp müňläp o 50 müň. Waleýkim assalam. Waleýkim assalam. Dençik näle, gowmy? Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tak, bula cevap beren ok. Davayse onu beýlekilere geçeliň. Hana jaň edeliň. Han geldi. Awguryň başlygy. Olam dolýaň içinde. Hoş geldiň Nur aga, gel. Waleýkim essalam. Tak. Häzir muňa jaň edýäs.

Hanygeldi. Alo. Hanygeldi, salowmaleýkim. Ýalňyş düşdüm öýdýä. Ýok, ýok, dostum, asyl sen ýalňyş düşdüň. Asyl, asyl sen ýalňyş düşdüň. Aý, bana tikdir, deme. Tikdir bilýärmi? Häzir görersiň ertir biri gün. Kim kim etdirýär, kim etdirenok. Garaşdy entek. Tak, han geldi. Indi Rüsteme jaň edeli.

Şükür şükür sen nähili hoş geldiň. Özüň nähili. Şükür häzir men täzeden agza keçeýin Berdi Saragsyň narkadeliň başlygy altmyş birlikden nol nol ýetmiş ýedi nol üç telefony ýanyndaky kömekçisi Serdar Berdi Kerşe lakamy Berdiň Keşe diýip lakamy bar. Serdar bilen özüne ynanylan wezipäni hyýanatçylykly peýdalanyp, soňky awtoulaglardan Berdiniň Sarahsyň Oba görner diýen obasynda daçasy bar. Üç müň sany goýny, sygyry hem-de düýesi bar. Narkotdeliň başlygyň, hormatly watandaşlar! Saragsyň oglanlaryny Änewdäki welaýat polisiýanyň içinde narkodiala dykyp, şol narkodialyň başlygy Ahmet lakymy Çeçen we onuň kömekçisi Töre we sülçi Toýly tutulan adamlary urup, toga tutup, zažigalka basyp, adamlary pytk edýärler. Erkek hem-de aýal maşgala zülüm edip, pytky edýärler. Narkotikde biri tutulsa, oň bilen jaňlaşan kim bar bolsa, olary çagyryp, olaram urup-ýenjip, pul alyp, bir aýyň içinde iki adamdan elli müň dollar, birinden ýigrimi bäş müň dollar, birinden on dokuz müň dollar, birinden bäş müň dollar, birindenem dört müň dollar aldylar. Sarahsda tramadolly gulam diýip biri tutuldy. Olam on bir müň sany tramadol öýünden çykýar watandaşlar. On bir müň sany tramadol gözüňe ötüriň. Elli müň dollar para berdi. Şo gulam diýlen oglan sypmak üçin ýöne şonu da tutup puluny aldylar ýöne baska berdiler. Gulamyň agasyndan hem Ýigrimi bäş müň dollar para aldylar. Basylmamazlyk üçin. Ýöne şony basmadylar. Myrat Türkmen diýip tanalýan şahsdan elli müň dollar alyp, Gulam seniň adyňy beripdir diýip pul berdi. Mundan dört aý öň dron düşdi Eýrandan Türkmenistana, Sarahsa. Berdi Keşa diýlen narkodiýalyň başlygy we ýandaky serdar, pomoçnigi. Şolar drony garşy aldylar. We şo taýda şu drony garaşýan oglanlar bardy. Baklafen mi näme şo dermanlar getirilende şo taýda tutulan adamlary aýdaýyn men size. Biri Töre Saryň ogly. Biri Aksana diýip prokuraturada işleýän ogly. Birem Akybawul diýip talýanyň ogly, tanalýanyň ogly. Hersinden elli müň dollar pul aldylar. Berdi Keşa, Serdar, Ahmet Çeçen, Toýly hem-de Töre pullary öz aralarynda bölüşdiler. Hatda bular bilen bile hereket edýän Sarahsyň awuryň başlygy Hangeldi ýaňky jaň edenim bar-a, ýalňyş ýere düşdüň diýip. Şol bar, i ýene Rüstem awur bar. Berdi keşe diýilýäniň eline dolajygyny berseň, Arkaýyn hereket edip bilýän hiç kim adyňy tutanok, azar berenok. Ýagny şular ýalak Türkmenistanda näme diýýär, bedew wady bilen gitýän Türkmenistanymyzda hany arkadagyňyz narkotik aýyrdy, zat diýip gygyrýaňyz, aýna şu wagt narkodiýalyňkylar şeýle hereketler edýär watandaşlar. Üç müň sany goýny bar diýýär Nur aga. Goýny, sygry. Ondan daşary düýesi, daçasy bar diýýär. Nähili ýaşaýarlar, görýäňmi Nury aga? Aý Gurbangulyň hökümetinden başga zada garaşmak ýalňyşam bor. Bulardan başga zada garaşmalam däl bara. Hakyky ýöne. Magzap geçdiga. Ýekeje normalny işleýän edarasy ýok bu ara. Diňe galtaman, talaňçy, hemmesem kanunyň aşagyna girip ogurlyk edýäler, kanunyň aşagyna girip talaňçylyk edýäler, kanuny ulanyp kanunsyzlyk edýäler. Hawa. Kanunyň adyna kanunsyzlyk. Bolmaýar. Ýöne şolar edýäler. Bulary kontrol edýänem ýok, hasap sorabiljegem ýok. Sebäbi ýurt bir adamyň elinde dur. Şo gürlese basylýar, şo gürlemese-de aşandakylar öz arasynda oňuşýarlar. Awurlar, prokurorlar, komitet. Öz arasynda oňuşyp çyk ýapýarlar temany. Bolan kime bolýar? Garyp daýhana, halka ejize bolýar. Tak şto munda gowulyk ýok watandaşlar. Şuny düşünseňiz-ä düşünýäňiz. Düşünmeseňizem düşünýänçäňiz kösenýäňiz. Munda gowulyk ýok watandaşlar men size aýdaýyn. Hawa. Elbetde bulara eee häzir kanuny eee, ýol bilen ýöreseler, aç galýarlar, aýlyk bilen ýaşap bilmeýärler. Şonuň üçin hem watandaşlar köki-töki bilen aýyrmaly. Ol awurlary aýranyň goý täzesini ýerine goýanyň bilen düzelenok. Ýa häkimi aýryp ýerine başga bir häkim goýanyň bilen bolanok watandaşlar. Kök kök zaýa. Köki çüýrük çünki. Kökünde eee bidüzgünçilik bar, kökünde zaýalyk bar. Kökem Berdimuhamedowlar. Berdimuhamedowlar düzetsin näme ha aýdyp otyrsyň. Tutsun-da şu awurlary, prkurorlary, düýn agzadyň bir giden adamyň adyny. Näme üçin degenok? Hä? Garyp daýhan kolbasa ogurlasa Baýramalyň bazaryndan wideo çekip goýýarlar, çäre goýýarlar. A ýöne näme üçin organ, awur, hawa, ýaňky ýaly adamlar etse, olara hiç hili degenoklar. Näme üçin degenoklar, watandaşlar? Çüýrük sistema çüýrük çünki. Nury aga. Berdimuhammedow çüýrük. Seret nä şu pullar para berlen pullar şular. Seriýa nomerini tapyp bilýärler isleseler. Ine şu wzýatka berlen pullar şol narkadeliň başlygy şu pullardan wzýatka aldy ine. Görýän pulluňyz narkadeliň başlygyna baran pullar şular. Sarahsyň narkodieliň başlygyna baran. Hormatly watandaşlar, görşüňiz ýaly Türkmenistana bir kanunçylyklar dowam edýär. Ýaşy uly aýallary zatlara getirip, toga tutup, zjigalka basyp, erbet pitkalar edýär bu haramzadalar. Men geçen size narkodiel barada wideo çekipdim. Şu wagtam edip edilip gelýär diýip aýtdym men şu jenaýatlar, pytkalar zatlar. E, görşüňiz ýalak ine men size şu wagt apaçyk atlaryna çenli berdim. E, jenaýat jogapkärçiligine çekmeli bu haramzadalary bular ýalak. Bir ýalaçylyk edýän adamlary tutup olalar. Galip şu pytka bara podwala sokup sorag jogap edýälerda urup ýenjip şuny sen etdiňmi bamy seň eliň bol boýnuňy al diýip urup ýenjip toga tutup gorkuzyp eý men bara dünýäniň iň milliarder adamsy elon mask da indi getir elon masky podwala sok towury ogurladym diýdirmesem heleý bolaýyn bara eger bitka bilen Şoňa men towuk ogurladym, açdym, sebäbi garnym doýuryp bilmedim, şoň üçin goňşyň towuk ketegine girip towuk ogurladym diýdirip görkezeýin. Elon Maska getiriň, Elon Masky. Şoňa dünýäniň iň milliarderine men towuk ogurladym diýdirip bolýa. Siziň onyňyz delil däl-ow, haram organ işgärleri-eý, onyňyz delil däl siziň. Adamlary. Ol reşotkaň aňarsynda daşyna bäş bolup, alty bolup geçip, olar sorag eden bolup, gorkuzyp, boýnuna ýüklemek, ol siziň, siziň prawdyňyzy görkezenok, eý, haramlar! Waleýkimselam. Men diýjek bolýan zadym, kanun esasynda-da basynç altynda alnan pokazaniýa kabul bolanok-a, bilýäňmi? Pod sledsýem dawleniýa. Konstitusiýada bar o madda. Konstitusiýada bar o madda. Konstitusiýaňa enesine öwediler bular. Konstitusiýa. Enesine öwediňiz. Wayskany näde aýdyňyz aý walla. Dag etdiňiz a wayskany o. Ne tertip barly ne düzgün. Häzir Berdi Keşe jaň etýän, ýaňy jaň etdim almady. Belki uje şu wagt habaryny aýdandyrlar, efirde adyň agzalýar diýip. Aý Berdi Kerşe, Berdi Kerşe. Narkodiýalyň başlygy. Görlen, görüň nämeler bolup ýör gözel ýurdumyzda, watandaşlar. Waleýkim essalam, hoş geliňiz Göwher inje. Gowymy ýagdaýlaryňyz? Men ölmesem sizden dynmak, siz menden dynmarsyňyz. Men diňe ölsem dynarsyňyz menden. Bizden soňam dynmazlar. Kyrmaýar sizi bular. Hatda bar-a, soňam merkezdäki Ýazmuhammet bilen bölüşýärler tutulan dermanlaryň puluny. Sebäbi Ýazmuhammet diýilýän narkoodealy lýuboý dermana jogap berýän bölümiň başlygy. Lýuboý welaýatda derman bilen bir zat tutulsa, şonuň jogapkärçiligine, olam köne oturan möjek. Arada adyny agzadyň şoň. Narkadel barada çekilen wideony. Eý şu Täç Kakaýew öre diýilýäniň nomeryna jaň edip gördüňmi? Ýok, dawaýça täzeden okaýyn-da şu wagt şo ýaňky aýdanymy. Täze gelenler üçin watandaşlar köpüräk laýk basyň. Akkauntym ban boljak bolup ýatyr bilýänsiňiz özüňiz. Zyýany ýok täze akkauntymy açaryn. Men kim üsgürýär özü. Mikrofonyň ýapaýda Nur aga. Berdi Keşe, Saragsyň narkodieliň başlygy. Telefon nomerem altmyş birlikde nol nol ýetmiş ýedi nol üç. Ýanyndaky kömekçisi Serdar. Berdi Keşa lakamly serdar bilen özüne ynanylan wezipäni hyýanatçylykly peýdalanyp, soňky awtoulaglardan münýär. Berdi Berdi Keşanyň Sarasyň oba görüner diýen obasynda daçasy bar. Şo taýda üç müň sany goýny, sygyry hem-de düýesi bar. Watandaşlar narkotdeliň başlygynyň üç müň sany maly bar. Görüň. Sarasyň oglanlaryny Änewdäki welaýat polisiýanyň içine narkotdele dykyp, Şol narkodieliň başlygy Ahmet lakamy Çeçen we onuň kömekçisi Töre we sülçi Toýly tutulan adamlary urup, toga tutup, zažigalka basyp adamlary pytka edýärler, watandaşlar. Erkek hem-de aýal maşgala zülüm edip pytka edýärler. Narkotikde biri tutulsa, oň bilen jaňlaşan kim bar bolsa olary çagyryp, olar hem urup, ýenjip, Pul albilýänam pul alýarlar, almasalar basýarlar olar. Pytky edip onam. Bir aýyň içinde, ine şu bir aýyň içinde iki adamdan 50 müň dollardan aldylar. Birinden 25 müň dollardan, birinden 19 müň dollardan, birinden 5 müň dollardan we birinden 4 müň dollar para aldylar. Ýaňky, Berdi Keşew we onuň topary. Sarahsda tramadolly Gulam diýip biri tutuldy, ýaňy-ýakynda. Öýünden on bir müň sany tramadol çykdy, watandaşlar. Şol Gulamdan elli müň dollar pul aldy. Elli müň dollar pul aldy Berdi Keşe, Keşe diýilýän. Şu elli müň dollar alandan soňam şonda-da basyp goýberdiler muny. Pytka zat etjek ýaly, zat etjek ýaly diýip, sizeni Baryp arkaýyn sorag et diýip, Gulamyňam agasyndan ýigrimi bäş müň dollar pul aldylar watandaşlar, basylmamazlygy üçin we basylmady. Myrat Türkmen diýip tanalýan şahsdan elli müň dollar pul alyp, Gulam seniň adyňy beripdir diýip, Myrat Türkmen hem elli müň dollar pul berdi. Görüň watandaşlar. Mundan dört aý öň Eýrandan dron düşdi Saragsa. we Berdi Keşe diýilýän şu dronyň düşen ýerine zasadada otyrdylar. Şu taýda şu drony almana gelen oglanlaryň atlaryny aýtjak häzir size. E, öz atlary ýok, ýöne e, tanalýan ene-atalaryň atlaryny aýtjak size. Biri Töre Saryň ogly, biri Aksana diýip tanalýan prokuraturaň işgäriniň ogly. Birem Akbaul diýip tanalýanyň ogly. Hersinden 50 müň dollar pul aldylar. Berdi Keşa, Serdar, Ahmet Çeçen, Toýly hem-de Töre pullary öz aralarynda bölüşdiler. Hatda bular bilen bir hereket edýän Sarahsyň awuryň başlygy Hangeldi we Rüstem awur. Berdi Keşa diýilýäniň eline dolaýjygyny berseň arkoýt, arkaýyn narkotik aýlap bilersiň, hiç hili problema ýok, Sarahsyň içinde watandaşlar. Ine-de yzdaky surat, şolaryň eline berlen pullar şular. Ynha watandaşlar, Türkmenistana narkotik diýlen adamlar, görüň, biliň şu zatlary. Beh, jaňymy alan owaý. Hany o zada jaň edip göreli-le, näme şoň ady? Rüsteme jaň edeli hany. Näçedir şoň nomeri? 90, 93, 68. Altmyş ýaşlykdan. Koneşna alýarlar. Freedom bet surat tapsyňmy? Eýýäm jaň gitdi, wow. Rüstem salam aleyküm. Aleyküm salam. Gowmy ýagdaýlaň? Hudaýa şükür kimmi? Nemeli Hangeliden alym nomeriňi. Daşary ýurt nomer ötýäne. Hawa hawa daşary ýurtdan jaň etýälenaý şol ä änewlik bir mesele batly sen awurda awur dämi agam sen. Hawa kim sen? Hangelli bara Hangelli awuryň başlygy şol berdilaý biň dostumyň agasy. Aýo sen özüň kim bolýaň? Men tanşy bir dostuň jigisi men agam. Aha. Birini şol bir mesele wagtda şu änewlik wara. Bir sana bir bir jaň etse bolar mı şu? Ay şu 15 sutka adykypdyrlar la. Şimdi. Birini 15 sutka adykypdyrlar diýen. Onsoň? Şony çykarmaly-la, bir kömek etsene agam. Sana, sana can eder häzir men men gürleşýän gyzym bar. Gülälek diýip. Häzir sana can eder. Şoň şoň jigisini tutupdyrlar da, o meşrutka dykypdyrlar änewe. Bolýar indi aňa ha. Boldy boldy sag bol. Gadyryň bilersi. Boldy boldy jaňlaşaý diýdä. Watandaşlar. Bular hemmesi wara bir pedalda. Gördüňizem watandaşlar. Entägem wara wah. Ýaňky elini almadan. Eý sudnama gerek ýala. Sudnama gerek ýala ine sudnama watandaşlar. Korrupsiýanyň sudnamasy. Gördüňiz watandaşlar. Şular hemmesi bir pedale watandaşlar.

Hormatly watandaşlar gaty gowy. Görşüňiz ýalak. Aýt bolýarmy matematika? Bolýar jaňa, şaý diýdi aga. Täzelik ýaňy aýtdym ha, YouTube-da göräň indi bu efiri. Watandaşlar, halkymyza zulum etýärler. Narkotik tutulan, narkotik satan adamlar elbetde basyň, ol barada şübhe ýok. Basylmaly hemmesem kim halky zäherleýän bolsa ýöne oň bilen jaňlaşan adamlar tutup getirip erkek aýal maşgalary pytk edip zyžgalka basyp altmyş ýaşdaky bir aýala diýä balagyna siýip balagyny syçypdyr diýäro watandaşlar şu polisiýaň içinde pytk edilip düşünýäňmi bar nire arzyňy aýt seň aýdaý diýä bar serdara aýt diýä bar köşke baryp aýdasyň gelse aýdaý şo ýaly aýdyp ýörro watandaşlar görüň o görüň hökümetimiz ýok bolansoň şu zatlar bolup otyr. Hökümetimiz ýok bolansoň şu zatlar bolupdyr watandaşlar. Nähili zada bulaý? Haçan siz pikirlenjek ertir siziň başyňyza gelse şu ýaly zatlar? Allah gorasyn o. Geliň efire goşulyň. Geliň aýtjak goşjak zadyňyz bar bolsa aýdyň. Gördüňizmi watandaşlar men size ýöne möne men gürlämok hemme zat kak položnydyr bara summalara çen aýtdym. Ana pul yzdaky pul şul. Şu puly siriň nomerlerini tap bilerler erde isteseler bara şu puluň. Üçünji ýaly maskasy bar. Ekrana görkezýän maskasy bar, bir hem hakyky ýüzi bar. Hawa. Üçünji ýaly maska geýýär bular, maska. Ekranda owadança gürrüňler edýärler, arka tarapda welin ogurlyk, korrupsiýa, hemme zat bar watandaşlar. Hawa, şular ýaly maska geýýär bular. Şu taýdan men neporýadyşny organ işgärlerine aýtýan, haýsy bir halkymyza zulum etýän her biriňiziň yzyna ýeteris inşallah. Her biriňiziň yzyna ýeteris. Siz halka zulum etýäňizmi? Etýäňiz. Mesele däl, menem siziň garşyňyza söweşjek. Näme edip bilersiňiz? Nä men bärde bir telefon bilen sizi wideo çeksem, Näme boljagyny bilýäňiz. Ýöne men boş gürlemeýän. Diňe edýän zadyňyzy aýdaň. Hiç hili töhmet ýok, zat ýok. Şonuň üçin halka zulum etseňiz, netijesine özüňiz kanagatlanarsyňyz. Vatandaşlar nämeden kösenýän bolsaňyz aýdyň derdiňizi. Çekinmäň, utanmaň. Meniň hem 7% zarýadym galdy talyp. Özüm biraz uzagrakda. Bolýa, bolýa habarlaşýar sen alyp gelin işiňizde. Bolýa vatandaşlar. Janyňyz sag bolsun, bärde bir pes Dual var eken ay. Menem şoňa. Bilen vatandaşlar göni gepli yok başlayalar. Sebäbi ulan dogan oglanlary, garyndaşlary, zatlary ady agzalan soň şolar ýaly zatlar bolup ýör. Her biriňiz yzyna ýeters inşallah. Eger-de Gurbanguly serdar işlemeýän bolsa, olaryň deregine biz işläris. Halkymyza biz eýe çykarys. Biz halkymyzyň arkasyndadyrys we ýanyndadyrys inşallah soňa çenli. Zülme ugraýan halkyň ýanynadyrys, mazlumyň ýanynadyrys. Geliň watandaşlar, geliň efire goşulyň. Owow Arslan, gaty gowy bilýän kime çäre görüp çäre görmeýänligini. Dostum öldürjek bolsalar bara gygyryp öldürjek bolýan daty kurlep heýetjek adam gelip işini edip gidýär. Hiç kim o zat etmeýär. Sinek ýaly bazyrlamaýar. Gowumy Maral, näle? Salam aleýkim, rahmatullah berekatuh. Waleýkim salam we rahmatullah berekatuh. Gowumy ýagdaýlar, janyň sagmy? Gowy gowy Allaha şükürler bolsun. Nädýäň jan saglyklar? Meniň Meniň aklyma geldi-de, bu Arkadag Arkadag diýýä-de, Syçak dag dik goýmalylam mundan soňra. Awa, awa. Dogrymy talyp? Ýaman gowy-da bu. Awa, awa. Laçyn dogan, sen şu gün gelme, sen başga gün geläý. Laçyn dogan sen bu gün birazjyk başga tema barada gürleşýäs. Sen başga gün geläýdä bolýamy başga efir açanda. Sag bol. Maral men özüm alýan adam almaň efire gaýrat ediň. Şolar ýalak watandaşlar. Görüň ine bolup geçýän zatlary. Indi şular ýalak doganlaryňyz, tanyşlaryňyz narkotikden zatdan ejir çekip, töhmet atylyp basylan bolsa, zar eden bolsa, tanyşyňyz, bilşiňiz geliň aýdyň şu taýda adyny, familiýasyny tutuň, çykyň, gürläň doganyňyz üçin, zadyňyz üçin. Tanyşlar eden etdiliklere dur diýeliň. Hiç wagt giç däldir. Esasy birleşmeli we dur diýmeli. Dogry aýdýaň. Hakyky.

Öz pikiriňizi aýdyň men bilemok. Geliňä efire. Bu efire YouTube'da paylaşacak inşallah.

Häzir biri maňa bir zat ýazyp berdi, şony okap beräý diýip, iki müň ýigrimi birinji ýylda Seýitmuhammediň dwaýuny agasy Hasan Bezawozda Görogly ýolda Lada ýigrimi bir on bäş markaly maşynyň üstüne münüp, iki adam öldürdi. Ölenleriň Haýyt Kakaýewaň aýal dogany şol işi begenjip Azat şol işi Azat Milli Hopbulukdan Satybaldyýew Serdar, Polis kadr bölümi başlyk we Nyýazow etrabyndaky polisiýaň sülçüsi Hudaýberenow bilekde çözüldi. Hasan hiç zat bolmadyk ýaly bolup işläp geziberdi. Iki müň ýigrimi dördünji ýylda şol waka aeroport ýoluň ugruna ýene gaýtalandy. Oňa bir adam öldi. Munuň işine şeýdip işine seredip oturan şäher polisiň sülçüsi Myrada şu işi ýapmaly diýýär. Myrat milli howpsuzlyk ministrligine aýdyp duransoň, näme etjegini bilmän, işi prokuratura geçirip goýberdi. Onsoň prokuratura işine dogry seredip, Mahmutdinowy hasany türmä uratdy. Seýitmuhammedi Daşoguzyň ýaşaýjysy bolup, hukuk goraýjy edaralaryň gapysyna arz edip barsaň, özüne haýbat atýarlar. Bolmasa-da, maşgalaňdan, döwlet edarasyndan işleýän adam bolsa, şolara degip başlaýar. Bäş çagasy daşary ýurtda okaýar. Halk çagalaryna pul geçirjek bolsa, banka bir aý öňünden gatnap başlaýar. Pul bolsa birjanda geçirdýär. Er zaprawkasyna baryp, dizel ýangyja bir manatdan bereň zak diýip, telefonyň kamerasyny düşürip alaýsaň, şo wagt polis we MHM adam çagyryp, seni heläk edýärler. Ýurdy daşyna çykmak üçin dizel berdirmän goýýarlar. Halk şoňa kaýyl bolup dur. Ä men muny bar etdim-ä. Başka näme men ykrar etmeli? Ee, tak. Aba boldy aýtdym ony bilýän Başka näme? Kim ol?

Zulum, to rasprostranite ýego, tak skazal naş lýubimyý prorok Muhammed, sallallahu aleý we sellem. Ýa delýo, ýa rasprostranýaýo. Erde bir zulmy duzduryp bilmeýän bolsaňyz, ony eşitdiriň diýýär. Ony pygamberimiz aýtdymy, sallallahu aleý we sellem, ýa başga biri aýtdymy, toşna ne pomnýo. Ýa göreýin hany.

Waleýkim essalam, gowmy ýagdaýlar? Gowmy talyp, işläp barsyňmy? Hawa, Allaha şükür, öz ýagdaýlaň gowmy? Beh, jogap berenok. Eşdilenok öýdýän. Eşdilýär, eşdilýär. Galyp gowmy ýagdaýlar? Sen gowmy? Bismillah. Adamlaryň interneti işlänok. Janyň sagmy gowmy işler. Gowy gowy Allaha şükür. Sen gowmy? Kesik gelýär gowy tutanok. Bu enem kesýäler aňyrda. Ýok, wapçe tutanok Narman, işlänok-a. Diýen sözüň kiminten barýa-da. Internet nol. Ýaňky otrywk etdiňizmi meň aýdyp berýän zadymy kesdiňizmi ýa kesmediňizmi kesmedik bolsaňyz men özüm kesip paýlaşjak. Talyp bir jaý meselesinde ne bar wapçe netije ýok aý bulardan aý. Näme boldy jaý näme jaý. Hawa. Hiç hili bir iş neme häkimligiň işgärleri bar, öz işlerini eden oklar. Daşy u borçdan çenli.

Ay brat sen var internetiň gowlaşdyryp geläýmeseň men hem şeýle garaşmaly ýagdaýym ýok dogrymy aýtsam. Maňa telegramdan ses ugrat. Telegramdan maňa ugrat men seniň sesiňi eşitdireýin efirde. Talyp eşdilýärmi? Telegramdan maňa ugra telegramdan seň sesiňi men efirde eşitdireýin telegramym aşakdan ýazyp beräýiňda akkaundymy. Şu akaunda ugradyň telegrama. Tak men äkime jaňa çekdim ay. Haýsy haramzada jaňa çekdim men. Tak. Berdi haramzada. Berdişka.

Aýalynyky ýokly. Alanoga jaň etdim-ä Öre Kakaýewiçe, Täç Kakaýewe jaň etdim, Çe Guwara Alanoga, brat. Iki sapar aýladym. Indi bular haramzadalar maňa gowy zatlar ýazýan adamlar efirindäki şolara baryp erkirek zatlar ýazýarlar. Bar edip biläýjek zadyňyz şol. Siz ýöne ýüzüňizi açyp biriňizem wystupad edip bileňiz o erkek ýaly. Sebäbi bigaýrat da o krisa siz. Ýöne men ýüzüm açyp size garşy çykyş edýän. Siz ýaly krisa däl-ow men-ow, edýän zadymy erkek ýaly açyk edýän, gizlenemok hiç kime. Meň bilen siziň tapawudyňyz şoldur ýaňy. Watandaşlar, görüň ine. Haramzadalar konkretno boldy-ow uje o. Eý, näme, haçan biz bu zatlara dur diýerskä? Haçana çenli biziň ejelerimizi, doganlarymyzy pytga edip, kösäp, Bigünä adamlary sen oň bilen jaňlaşypsyň, sen zat edipsiň diýip konkretno edin etdili o watandaşlar. Näme ol Sarahsyň halky? Adam dämi ýa näme indi bir näli boldaý bul düşünmedim men. Edin edip gelýärler-aý bular. Mafiýa gurup durlar-a o ýurduň içinde. Bar o Serdara aýt diýä, köşge baryp aýdaý diýä arzyň bar bolsa.

Awy watana eden etdilik konkretny ýurtda. Görüp oturandyr haramzadalar efiri hä? Näme boldy-eý? Pikir etdiňiz syrtyňyz açylmaz diýip pikir etdiňizmi? Ýa edilen işler hasapsyz zat ýokdur oba bolanda. Eliň bilen edeniňi egniň bilen çekersiň. Inşallah gözenegiň aňyrsyna düşersiň şonda düşünersiň olar. Salam dogan. Aleýkum salam gowmy ýagdaýlaryňyz. Aleýkum salam. Hawa ýagşy gowmy özüňizem. Gowy Allaha şükür sag boluň gowy. Dogan sizden bir haýyşt bilen jaň aýdyp çykdym da şu mahaly. Aýdyberiň aýdyberiň. Dogan men karoçi 2010-njy ýyl durmuşa çykyp geldim Bäherdenden. Hawa. Birka, bu adam iki müň ýigrimi bäş, iki müň ýigrimi ikide gaýnym aýryldy. Koroçe, iki müň ondan bäri men propiska girip bilemok. Hiç tüýsli barmadyk ýerim ýok. Iki, baryp on bäş ýyl şumat propiska üçin girip bilemok. Zakysdy, dört çagam bar. Bir dogan haýyşt bilen sesimi eşitdirip berseňiz. Bolýa, siz Aşgabatda durjak bolýaňyzmy propiska? Hawa, Mirkide ýaşaýan. Dom preleniýa men akt aldym ýaşaýandygym barada iki müň ýigrimi ikide. Ýüz elli dollar berip akt ýazdyrd. Men ýaşaýanlygym barada, Men dört çagaly iki müň onda çykyp geldim diýip, hiç aktymyňam haýyry ýok, barýan oňa barýan, oňa ugradýarlar, oňa barýan, suda barýan, aý şo iki müň ondan bäri şo günleri görüp ýörün dogan. Ne jaýymyz indi gaýnym aýyryldy, ne jaýymyz ada geçirip bilýär. Has. Sebäbi bir marda bir gyzy bar, şo ýok, şoň goly ýok diýip şu günler görüp ýörüs. Şo gatnaşylmandyr, öň men ýokam, o durmuşa çykyp giden gatnaşylmandyr. Şoň goly ýok diýip men propiska-da giribilemok, jaýama-da geçiribilemok. Serediň dogan-jigim, men siziň adyňyzy, siziň sesiňizi eşitdirmegim üçin Maksat bir gaýrat et mikrofonyň gaýrat et dostum. Men siziň sesiňizi eşitdirmegim üçin siz adyňyzy zadyňyzy aýtmaly bolýaňyz. Ýagny kuştaýda gizlemeli däl sebäbi siz bärde hökümedi ýamanlaňyzok siziň-de işiňiziň bitmeýändigi sebäpli şu efire gelip Ýok men hökümedi ýamanlap Hawa. Ýo, diýjek bolýan zadym, siz bärde ýerime diş edeňiz ýok da, siz prosta siz iş etjek bolýaňyz, ýöne size päsgelçilik berýän. Aslynda bitmeli iş. Ýöne bitirenoklar işiňizi. Munuň sebäpkäri adamlar. Para bermeseň işiňi bitirenoklar, doganjygym. We sen bir sesiňi eşitdirmek üçin bu efire geldiň-dä. Sen öz adyňy, familiýaňy aýt. Haýsy dom prawleniýa bardyň? Näçinji dom prawleniýa Men bardyň? adym familiýamy aýdyp Mirwrdaky dom praleniýa degişli biz Karoç geçen ýyl men nämä bardym şahar hakimlige bardym çydamok indi diýdim meň çagalam on dört on bäş ýaşat diýdim biri gulluga gitmeli bir diýdim Durmuşa çykmaly. Ne eýläk propiska, ne beýläk propiska diýdim. Men gaty kösenýän diýdim. Sebäbi geçen ýyl men öýümde kwantrat gyz sakladym. Saklanym üçin gelip meň öýümden meni äkitip, gyzlary äkidip bir sutka bizi ýatyrdylar. Kwantrat gyz saklaýaň. Özüňem bäherde nekeniň diýip, propiska däl diýip meni bir sutka sakladylar. Meň yzymdan doganym bilen ýoldaşym it bolup gözläpdirler. Meň gözläp baran ýerime men ýok diýip habar beripdirler. Men propiskam bolmadyk sebäpli ne işe girip bilýän, ne bir jaýa ada geçiribilýäs. Diňe şo ballyzymyň ýokdugy sebäpli şu günler görýän iki müň onunjy ýylyň birinji aýy durmuşa çykyp geldim. On bäş ýyldyr dompraleniýada barýas, suda-da barýas, gör, barmaýan şu Mekan köşge her altynjy gün girip gördüm, on bäş ýyldyr şoň ugrunda yglaýan, ýüzüme seredýänem ýok. Diňe oňa git, oňa git, oňa git, şo, şo günleri görýän men. Salam, bir mutdalyp şuňa sorag bereýin-ä, salam Genje gowmy? Ol barlygyň barlygyň propiskada dur şoň üçinmi? Hawa barlygym propiskada dur on bilenem öň gatnaşylmadyk hiç hiç birisi gaýnym gatnaşmadyk öň. Suda barýaňa şo ýaşaýan şo barlygyň haýsy ýerde şo mirde propiskada duran bolsa üç sany goňşyňdan Arza alýaň welin, şul hakykatdanam şu taýda ýaşanok diýseň, ony awtomat çykarýarlar propiskadan. Ýok dogan, diňle meni, men etdim ony, iki müň ýigrimi ikide dompraýleniýa akt ýazdyrdym, ýaşaýanlygym barada, üç goňşyň goly bilen akt ýazdyrdym, elimde akdym şumadam ba, suwda-da berdim, müň dollar diýdi, berdim men müň dollar, aklawjy tut diýdi, aklawjam tutdum, tutdum. Dört aýdan maňa atkaz geldi. Ýigrimi iki million pulumy aklawjy it tutup, tutup galdy. Oňa tutduk, muňa tutduk diýip, ýigrimi iki müň dollarymdan ýigrimi iki million pulum kem geldi. Ýok, ýok, şol Men tutdum, etdim, ýigrimi ikide-de etdim. Ine, geçen ýylam çykdym ugruna. Sebäbi bar-a, meň öz praktikamda özüm ýörite suda bardym. Ýok, şuň iki essesini berseň diýdi. Red, özüm ýörite suda bardym, suddan soradym. Bardym dogan men, geçen ýyl ýylam bardan öň bar. Ýok, diýjek bolýanym, suduň Köpetdag etrap Annaýew diýip sud bardy, şoň başlygyndan ýörite şu Annaýewden soradym, ýörite. Men daşary ýurda gidip barýan çagalam alyp diýdim, men ýazgyda durun diýdim, eger öýüň eýesi diýdim, şul alty aý ýaşanok diýip goňşulardan hat getirse, sen meni çykarýaňmy diýsem, Hawa, çykarýan diýdi, öýüň eýesi hem kakam. Onuň men diýdim, başga zat-da diýdim. Hossarly Ýok, ol menem etdim o zatlary. Ýöne näme üçin çykarmandyr, ana sorag şonda. Olar hökman çykaraýmaly, kanunda bar. Şu öýde. Sanok dört aýdan soň aklawjym. Ýok, aklawjym meňe atgaz getirdi dört aýdan soň, şuň iki essesini berseň diýdi. Menem oňa ýagdaýym ýok, meň ýoldaşym nemedi aýlygy iki müň manat, men nireden üç müň dollar. Bereýşiň iki essesini berseň, diýdi. Şol senden pul aljak bolýar, kanuny bilmeýäniňi bilip, kanuny bilmeýäniňi bilip, pul berýäniňi bilip, şoň üçinem ol şeý diýýär, sen nirä gitseňem, şu üç ýaňky eliňdäki aktyňy alýaň, üç goňşyňdaky hakyň bolsa, ony awtomat çykaraýmaly sud. Islesin, islemesin, kanunyna bar, çykaraýmaly şony. Gidenok dogan ynanaý iki müň on. Gaýnym bar döwür gaýnym bilen barmadyk ýerim ýok. Gaýnymyň adyna jaý indi gaýnym aýyryldy iki müň ýigrimi ikide ýoldaşymyň adynada geçirip bilemzok ady. Bolanok, bilemok, barýarsa diňe pul talap edýär ýa bahana tapýar ýa eýdýär. Bar joram men ýoldaşym üçimiz ýyllardyr enteýän şoň ugruna Mekan köşge her altyn junam girip gördüm, aýdanam girip gördüm. Suduň başlygy täzelendi diýdi, suduň başlygynyň ýanyna bardym, täze gelipsiňiz dogan şunýaly-şunýaly maňa kömek ediň diýsem, bar planyň ýanyna. Ýanyna bardy, aklawçy tut diýdi. Oň ýanyna-da bardym. O-da eýtmeli, beýtmeli diýip ep-esli pul sorady. Menem ýagdaýym ýok, dogan, men şoňa diýip gaýtdym. Ýok, ýok, ol awtomat kanunda bar. Men ýörite soradym. Islesin, islemesin, şol adam alty aý öýde ýaşamadyk ýagdaýynda ol çykaýmaly. Sebäbi meň ejemiň jorasam iki sany gyzy bar. Ene, şo ýaňky seň aýdyşyň ýalak, iki sany gyzy bar, birini bäbekliginden öz aýal doganyna berýär, şo beren çagasam şol öýde propiskada dur, öz gyzam şol öýde propiskada dur, özi ölýä welin, üçi sowulmanka uruş turýa öýünde. Aý, seň äre baran, seň jaýyň bar diýip bolýa, ýaňky öleniňem gyzy şo taýda ýaşap ulalyp ösensoň, üç sany goňşusyndan dil hatalyp, awtomat çykarýa suddan.

Çagada nirak propiska bolsa çagasam şotak propiska bolýa diýipdirler. Meň dört çagam propiska giribilenok, men giribilemok, gaýtym on çagasy gelip propiska giripdir. Öýüň eýesi kim? Şumatka öýüň eýesi. Bilmedim dogan on bäş ýyllyrdyra kösenýän sesim hiç jaňa eşitdirbilmedim bir ýerde barmaly ýer bolsa bardym iň soňky derejämde şu sag çykyp haýyşt edip otyryn sesim eşitdirip beriň diýip. Doganjygym serediň adyňyza familiýaňyza. Gaýnymyň adyna dur gaýnymam iki müň ýigrimi ikide aýyryldy gaýnymyň adyna dur. Indi ölenden soň biriniň adyna dur. Daýam ada geçirip bilemzok. Şonam geçirip bilemok dogan şol sebäbi şoň goly ýok on üçinem şo geçiribilemzok. Ne propiska giribilýän ne jaý ýoldaşymyň adyna goýubilýas. Meň elimde rak syrma, dört çagalamyň meýer tyrkasy bar. Ýyllardyr şul öýde, iki müň ondan bäri şul öýde ýaşap ýörün. Hemme zat elimde bar, akt ýazdyrdym, oňa deňeç bar. Dompraleniýaň başlygynyň ýanyna bardym. Dogan, şun ýaly, şun ýaly maňa diýdim. Şuma şäher hakimlige bardym diýdim. Sudýa, bir sudýa çykdy-da maňa kömek etjek diýdi. Maňa akt beräýiň diýdim. Şeýdip akt diýmedim-de, sprawka beräýiň diýdim. Kompýuterda diýdi. Aýynyň tölemedik bergisi bar diýdi. Näçe diýsem, jaýy hökümet ady, kwadrat dolýar-a, şoňa tölegi bar eken. Men bilemokdym ony. Bir müň bir ýüz manat, diýdi. Kod bergin. Bolýa, men tölejek, diýdim. Ýöne ýoldaşym aýlygyny alsyn, şumat, diýdim, kömek etjek, diýdim. Beriň, meň bergim şol boýnumda, men üzüp gaçyp gitjek ýerim ýok, öýüm belli, ýurdum belli, diýsem, başlyk, Çyk, çykga, baryp çyksana, kim salýa bular ýalyklar, aýyryň, bergisi kompýutrda bar, aýyryň, diýip, başlyk şeýtdi. Menem surat aldym. Başlygyň şeýdip maňa şeýdip nemedenini surat aldym, tlfonymda. Dompreleniýaň başlygy. Bular şeýle diňlänok menem gatnama gatnadym şondan goşuldym şuňa bir aýdaýynda diýip soran. Ýöne diňe şo propiskadan Indi çagalam ýetişdi biri on dört ýaşynda biri on bäş ýaşynda gulluga gitse niräk propiska durjak. Ýa ýol nä bi gyzym durmuşa çykarsam niräk propiskadygy belli boljak däl. Doganjygym serediň men size bir maslahat bereýin şu propiska salanok dämi sizi goýuň gitmesin ogluňyz gulluga salsynlar propiska soň ugradyň näme ol iki ýyl bot gulluk alanoklarmy. Men bir diýen başgalar ýa at abraýdan gaçyp ýöremok diýen ýa iki tarabymyň abraýyny gaçyrmadym diýen öz ajym bilen süýjim bilen şul öýde diýen ne günler gördüm diýip uçaskowoýymada ýalbaryp gördüm uçaskowoýymam jaňady paýyş dedik gördi bolanok. Dogry daroo gerek wagtda kylap akitýaňyz gulluk etmäne gulugyň ýakasyndan tutup zat edip başga ýöne bir baryp ýüzlense bir haýyş bilen bir obyçnyý edilmeli işi bolsada para soraýaňyz zat edýäňiz gulluga gerek bolanda akitýaňyz dogry dälmi ýa ýalňyş aýtýanmy. Menä zat etmezdim bara. Bütin oglum bolsa ugratmazmyň erkek ýaly. Şular ýalak hökümet barka näme etsin oglum. Kime gulluk etmeli-ow? Şul haramhorlaramy? Öz halkyna zulum edip ýören haramzadalaramy? Gelneje men seň bara sesiň sesiň eşitdirmek üçin seň adyňy zadyňy aýtmam gerek şu taýda sen adyňy zat aýtmasaň Doly informasiýany bermeseň saňa nädip kömek etsinler sen öz şahsyýetiňi gizläp otyrsyň. Şu efire gelip kän adam gürledi hiç gelip hiç kime hiç zat etmediler. Saňa hiç zadam etmezler. Wideo çek paýlaş tiktokda men repst edeýin ýa-da öz sahypama goýaýyn. Eşitýäňmi gelneje. Men dogan birikide

Gullukda açlyk dowam edýär. Işanberdi we Aýmaral. On bäş ýylam zakuplyk edip ýörün. Dom prawleniýa. Mýurberdaki. Ol Pikarnyň ýanyna diýýän welin, ol dom prawleniýa, o zatda däldim-aý, siziň dom prawleniýaňyz? Nämede şol dom prawleniýa? Nirede? Mirkiňki Mirbira göçürildi. Ha, düşündim, düşündim. Mirkiňki Mirbira göçürildi. Düşündim, düşündim. Ha, bolýar. Biziňki şol öň zatda-da şol pikarnyň ýanynda dom prawleniýa bardy, bilýäňizmi? Hawa, öň arka ýüzümdedi. Indi Mirbira göçürildi. Hä düşündim düşündim. Kän adam kösenýär wara. Bilmedim dogan barmaly ýer bolsa ýyllardyr bardym menem ýoldaşym bilenem bardym gaýnym bilenem bardym indemok. Ýöne howada gezip ýören ýalak bolup ýör dört çagamyz bilen bile. Inşallah inşallah Allah kömek etsin. Şu taýda gürleseňiz eşidýärler siziň sesiňizi. Waleýkim essalam. Raçjan goşdum bolyn seň internetiň gowy dälä bar internetiň gowulaşdyrmasaň. Waleýkim essalam. Şolar ýalak bu günki efirimi kän aşak gel diýip zat etdim. Şo ýaňky informasiýany paýlaşaýyn diýdim. Ol wideonam häzir paýlaşjak kanalymda. Ýaňky efirden ýutubda-da paýlaşjak şuňky efiri. Inşallah ertir ýa-da birigün efir açaryn. Irräk açaryn birazjyk. Şonda geliň hemmäňiz. Sag boluň watandaşlar. Genije Allah kömek etsin size. Inşallah indiki efire-de geliň bolýamy eger-de görüşsek. Maslahat bolsa. Bolýar sag boluň. Nesip bolsun. Sag boluň. Bar sag boluň dost.